Hemmäňize salam dostlar. Gowum ýadalaryňyz, janyňyz sag bolsun. Dostlar, bu günki PUBG Mobile videomyzda görşüňiz ýaly buz festiwaly geldi. Birinji, ikinji maçymyzy hem görkezdik. Garoçi, şu birinji maçymyzda köp banklar görkezip geçmedik olalary buz festiwaly. Näme orusçasy näme serişoň? Buz festiwalynyň Event.
Ýo, event, event, snejny event. Wo, geçen gezek gar, gar adamy bilip geç, bilmän geçip. Aýaz baba, aýaz baba diýip. Ola gar adam diýip.
Aýaz baba. Aýaz baba. Aýaz baba saňa çigalik. Şunda olanlar moşny baklar bar, bagam däl bir hili taktikalaram bar. Serdar ýanymyzda pis kelebek, pis wariwer, leýtenant SK. Şu dost olarymyzgam özüniň ýutub kanaly bardyr olanlar Gidip oturmaň, podpisasiýa etmede oturmaň. Dostlar, şulam dost oglanlarymyz, öz türkmen dost oglanlarymyzdan. Le- Kanalyň ady Leýtenant SK brat, ha? Leýtenant SK-synyň açyla- açyklamasyny aýdaýyn, doly açylyşyny aýdaýyn onuň Serdar Kerimow. Hany başlaly onda wideo. Komanda durşuna Serdar o.
Tak tak tak. Olanlar Seri seniň baklaryň nähili? Görkezjek baklaryň nähili? Ses barmy? Bar bar bar. Seniň görkezjek baklaryň nähili? Nirde görkezmeli? Garaçy ljuboý bitta ugla tyklasan dany zady.
Kaýa bas sen. Bas otrasan ýokara açyp gidädi. Okay. Ha, ony ony menem görkezip bir jaýa geçjek. Soň başga? Tam şkolaň üstündäki baseýniň içine zyňyp oturadylar a zawaýwaçiller.

Fightmy?
Kartany görkezmänmi?
Yo yo kartany görkezdik welin zatlar barlaý näme şo her hil taktikalar bar. Çyka lenirler bar zatlar bar şolary görkezeli. Şapyr şupyr ondan soň onuň soňunda top bir alyp bolsa top bira geçeris. Ikili ikili aýrylyň bir kişi men bilen saga gelsin iki kişi çepe gitsin. Hop. Çepe gitdim men. Boldy.
Sag tarapdan giri. Üçümizem çep.
Normal.
Men özüm iki adam ekenim danda gördük. Çişip gidiňiz da ma. Da da Bulam ne üçin şol. Seri komment ýazypsyň ha. Döwlet bilen oýun etmeli däl ekeniň ha. Şol taýlan ýörişini gördüňmi?
Akrobat diýsä.
Ay, ay demek ki pırık kol tutan varım. İçin devlet girse geçirim soracak.
Şimdi skоворodka lan.

Aýtdy, Men de şondan soň oýnap öwrendim de, Molotowda. Bombala! Depäni bombala! Aýyrdym. Aý bile men.

Altdan zyňyňyz, aşakdan zyňyňyz ka. Mhm. Şunu şu taýra gelýäňiz. Aşakdan zyňyňyzdan biraz özüňize uzakrak edip goýýaňyz. Soň taba basyp gerbek git git git git tab basyp hop basýaň. Oba! Aley hop! Aa, Gördüňiz? Ýokary çykýan ha. Ýokary pol ýokary çykýaň. Häzir indi bärden sku e, ne- näme şu? Prizm. Prizm tarapdan gelýänler bolar.

Karoç şuň üstüne çykaňyzdan soň şu taýda samolýodyň üstüne hem çykyp bolýar. Hemme ýutuberler şony görkezipdir. Samolýodyň üstüne çyksaňyz moşny pusup bolýar, ony edip bolýar. Ondan soň samolýody bombasalar nädip çykjak? Özüňiz gysýaňyz-da. Samolýoda düşüp oturmaň şoň üçin. Adam baba. Bot bolanda da Hany siz bot beriň.
Döwlet şu wideony görýän bolsaň geçir meni.
Hop, şu taýda kukla al. Let's go. Let's go.
Ýok, gyz dat satan bu. Mana, mana, mana, mana.
Enemies ahead.
Shelterda biziň gelen ýerimizde. Biziň gelen ýerimizde. Enemies ahead.
Olar şu şekilde liboý islendik ýeriňize çykyp bolýa. Tak, warrior-yň görkezjek zadam şo school-da beýleki ikinji zdaniýa şonuň üstünden çykyp bolýa. Nirde maşyn? O, at at at at at. Marked a location.
Jaýyň arkasyna geçdi bu. Bize gelsin-de.
Geliň-de. Bize gelmez. Bu otura dal şu jaýyň içinde. Ha. Kempa girdi.
Ýokarda hiç kim Marked a galman vehicle. ikens.

Ýe dört iks bardy. Let's go! Olalar e, boldugyndan eger fight bolsa fightlarys, fight bolmasadam şu taktikalary görkezip görkezip goýarys. Hä durel şu kiçi şu kiçi jaýdan bolýara şu dogrymy? Enemies ahead!
Şunda bolýara?
Haýn görkez şuny seri. Gelel. Karoç olalar şular ýalyk jaýlar bara. Üç burçluk şekilde. Poçinkidedem bar, hemme ýerdedem bar şular ýalyk jaý. Şoňa gelýäňiz. Soň seri burça geçmeli munda.
Awaz dur men etmek bol. Burça geçmeli. Dan ýokara yzyň ýany basy oturýaňyz. Hop çykdy.
Gördüňiz mi? Gördüňiz mi?
Snowboarda basdyňyz, basdyňyz. Oo, çykdym, çykdym.
Snowboarda bastym, bastym, bastym, bastym. Şulara kiçi jaýlaryň üç burçluk ýerine geçip Ondan soň bärde näme zady bar diýseňiz, men shelterden gelenler siz şu jaýyň üstüne çykyp bolýan diýip pikir etmeýärler. Meselem, Letin e, näme etdiňiz? Şu Letinan SK şonuň üçin gitdi-de. Şey etdiňiz? Hä, botdan kadur men muny tawalaýyn. Iki de ýanyňyza biri. O adam gelen soňam siz şap-şup öldüreňiz. iç yak, iç yanıp gülüpdi göremgen. Gülesi gelmän gülüpdi. I got supplies.
Gidelim mi? Sizin maşynyňyz nede? Snowboard'un üstü bilen Aha.

Ba ba ba ba ba ba.
Naşyk oňa üstüne minmeli-de munuň üstüne minmek üçin.
Şkoluň üstüne çykmaly. Hop düşdi bular. Ýokaryňda.

Tak, bir, iki, üç. Atdym bombany. Taýyn bol. Taýyn. Taýyn. Aç. Hop. Wuhu! Oho, adam köwerip ýörek. Op atsaň gitdi aşak.
Hoppa, öldi bu. Götdüň arkasyna bomba ýa.
Okay. Birinji taktika bu, ikinji taktika bu. Pis varýaryň taktikasyny.
Boslaň ikinji gezek mende. Boslama boş ikinji gezek. Men bilensin. Burçuna gelip bakjak da, karoçe. Yo yo, bad almaly.
Iki taraf zyňanda bir gezek basasan, iki gezek basyp aylanan diýer, şu aylananda zyňa düşdüm. He.
Düşündüňizmi oňada şu burçuna geleňizden iki gezek bökdürmeli. Hani şerden edip koyayım şunu. Hop boldy. Ondan muňa mundan öňe bolup duran da. Şuň üstüne çykyp et da şuň üstüne. Tak hop. Korоче, düşündiň.
Hop normal. Ýör ýör ýör. Başga niri bar? Gideli karoç düşündiler oglanlar. Bombany götüň aşagyna goýup ýarsaňam bolýa oglanlar. Indi diňe dropdan drop oýnaýaly.
Prosta na rukajok şoň üçin edibiler.
Leytenant, leytenant. Ses barmy ses? Gürle.
Bot öldüren, ne ekran udalite.
Kompýuter söküp çykardy ýerinden.
Almapdyrlar ha.

Groza AVM. AVM al näme gerek bolsa kyrk ýedi sany AVM oky bar atdym AVM okyny. A sered dymy beskoniçny ulanyp bolady bilesenmi? Hany görkezen.
Hera.
Dyma bas bas dyma Aha. körme saklap dur eliňde. Aha. Saklap dur eliňde. Maskara açylady eliňde. Aha Wysokiý brosok nižniý brosok bar şony ütkede sen. aha Bitti dymym bar başga dymym ýok.

Seni öldürdüler mi? Beri tekleşme fonuna doly skwad habardar bol.
Minimum üç adam habar. Bäri geçdiler le.
Kelebek öňümüzde biri bar.

Kanal bar ýer. Näme goý kelebek? Kanalyň skrinşoty näme goý gapdaldan şu şu admini şu zat gidip podpisat ediň zat bat diýip. Ölen ýerinden moş montaj etmeli. Bezäp bezäp. Dünýä dünýä gyzykly wideolar bar diýip goýuň onda.
Olar bu özüne gaty uweren Kemal diýen dos oglanymyz Etinatara şoň üçin bar kili bizi saldyda düşündiňizmi?

Kimse na prosto. Ola olalar çat çatda ýazyň çatda. Kommentlarda ýazyk belläp geçiň leýtenant gynanma dos indikide bolar diýip. Kommentlarda görüşýänçek dostlar özüňize gowuçylyk ediň çao bay bay.